Indiki seretjek soragymyz ýene Potwolsdan. Gitaryň alty sany stringi bar diýýär. Bärde görşümiz ýaly birden başlaýar we gidiberýär. Fretting fret number. Birinji stringdäki alty sany kiriş bar diýilýär türkmençe. String bar diýýär. Nji stringdäki, meselem, alty sanyny birinji saýlap edip, diýen alty sany bar diýip berýär bize. Aý alta çenli. Meselem, üstadäki aýynyň bir şu meselem perde diýýär türkmençe. Şu perde altynjy ýa-da birden alta çenli isleýän kirişini saýlap, şony basan ýagdaýymyzda şu ses çykarýar diýýär nota. Aýy goşmakçy. Ýagny şundan üçli notany başga kombinasiýa bilen çykaryp bileris. Ki A-my şeýle 6 sany value bolsa, çaljak notalarymyz şunlar bolsa, Okey. Biz nädip jogap bileris? C goşmak, ýa birinjini çözmek üçin A-y goşmak C diýdi. Okey, 8 grain. Bu bir ten. Bread ne bolýar?

Braýas 3 çalmaly. Neje bilşimiz ýaly nota şu notany çaljak bolsak, nji notany çaljak bolsak, A-y goşmak diýýär. Okey. Onda A-ýlary we I-leri belli berdi. Şeýle belli. Aýlary bir alty alty alty üç üç bolýar bärde. On biriňki üç çykarsa sekiz. Sekiz, dokuz, dokuz, on, on. Görşüňiz ýaly şundan perdelerde salýarlar. Biz isleýän zadymyz şulardaki maksimum bilen minimum perde tapawudyny näçe kiçeltmek. Bärde ýedi bolýar.

Biziň etmek isleýän zadymyz, ýagny şu taýda jrlerini çykarýarys, meselem, x i üçin, ýagny bärde i jrler garşyda şu wagt, meselem, k diýeli şu taýda. B1, B2, B3, BK bolsun. Okey. Onda x i deňdir, ýagny ýalňyş ýazmyň ýene-de xk deňdir şuňa deň bolsa, ck bolsa. A A-nyň ýiti belli bolsa, XK belli bolsa, onda JK şuňa deň bolýar. Dogry. OK. Men näme isleýän? Maksimum JK bilen minimum JK-nyň tapawudyny iň kiçi etmek isleýän. Answerim bolsun. Answerden kiçi bolmasyn isleýän. Answerin näçe kiçi etsem şunça gowy. Okey. Diýeli answer üçin bir de barlaýan men. Meselem, bir checkerim bar diýeýin. Checkerim bar. Men şuň içine bir sany value berýän. Meselem, şu answere A diýesim gelýär. Meni A diýen ulanyldy. Z diýin. Z beremde şu tada şeýle bir configuration tapyp bilýän diýe. Eger tapyp bilýän bolsa, siz imme yani maksimum bolup biljek CK ayırmak minimum bolup biljek CK Z'den kiçeljek şekilde etip bilýän diýe. Şonda true dönýär. Şunda bir function bar bolsa diýe. Yani C'den kiçi bolýar maksimum tapawudy. Kiçi bolýar. Ýogsa-da false dönýän bolsa checker'ym. Onda jogap Z üçin bar bolsa awtomatiski Z++ üçin hem true mudyr? Ýagny checker'ym true bolsa awtomatiski ýalňyş ýazdım. Check diýişine. Z true bolsa awtomatiski Z++ üçin hem true mudyr?

Berlen Z üçin YS-de no dönmeli. Tün berlen B etan element üçin işte BK dip X BK BK Ha, okey. Dogry. Ýagny berlen element üçin BK minus AI her K üçin bir sany men i tapmaly. Her K üçin bir sany i tapmaly. Şeýlelik bilen elime JK gelýär. Şolaryň maksimumy aýyrmak minimumy men JM-den kiçi bolýan onuň üstüne isleýän. Şonda ýes bolýar. Okey. Diýeli, ynsan elementi bar. B1, B2, B3 diýip diýýär. BN-e şeýle. Şulardan BI ýene eý dedim. BK diýeýin. Men üçin we muň baglanýan zadam plus AI. Bäde hemme I-nem barlaýar. Ýagny näme diýjek bolýaň?

Diýeli saýdym şu wagt birini. Bu elime näme geldi? JK geldi. JK näme deň? BK minus AI deň. Okey. Men diýen şu saýlan optionym men minimum bolsun diýen. Minimum bolsa diý. Onda men näme isleýän? Şuna at bereli. Minimum bolsa diý diýdik. Emen diýeli. Men näme isleýän?

Ok. Onda Q-myz elimize geldi şu wagt. Men soraşyňa dönýä. N sany elementim bar. Square feature aýdýar. Anladım. Okay. N sany elementim bar. Her bir element üçin şeýle bir aýyt tapasym gelýär. Alty sany elementde birini saýlamaly, şu taýlardan birini saýlamaly. N sany elementim bar. Birden ýene gitýär. Her biri üçin alty sany optiony birini saýlajak. Bu şunuň bilen şuny azaldamda, ýagny şu taýdaky B, I-den, B, K-dan A-ny azaldamda näme bolmalydyny isleýän?

PK-ny getirjek bolýar. Alty sany optiona birini saýlap getirip bilersiň diýýär. Altysyna barlagyn, şoň arasynda girýän bolsa OK. Ýagny hemmesi hem sanly bir-birine independent. Ol her biri üçin çek çek çek edip gitsem OK. Bärde hemmesini edip çykmak üçin en işlem gerek maňa. Başda en köp etme altyda da MN belleýärdim. Onun üçin Ýagny hiç çözüm ýok diýmekdense of n square çözüm bar diýip bilýän şu wagt. Biram binary search we binary searchem bolup biljek maksimum valuesam 30 diýeli. Onuň üçin ýagny şu of notation ýazmaýyn. Praktiski gürleýär. 30 köpeltmek, 6 köpeltmek n kwadratlyk bir çözüm iň azyndan bar şu wagt. Meň köpje maňa düşünendirsiňiz. Zen saýladyk 30 işlemde. Eni köpeltme 6 işlemde-de minimum san saýladyk. Ondan soň minimumy plus z aralygyndaky hemme sany şu aralyga getirdik. Okey. Indi muny çaltlandyrmasa en 10-yň 5-nji derejesi. Näçe çaltlandyryp bileris? Любой bir ijesi bolan maňa.

Ýöne minimum BK minus AI minimumdan kiçi bolup biler. Biz her bir K üçin bir AI 6 sany elementi win barlaýar almaly. Şunda üýtgeşik bir approach salyp bileris. Ilki başda ensan sanymyzy bar diýdik. We 6 sanam alyp biljek optionymyz bar her bir san üçin. Şu sany alan ýagdaýynda näme elimize gelýär diýip bir matrisa çykararys. N altylyk. A bir alanda näme emele gelýär? B bir minus A bir, B iki minus A iki, B iki minus B bir minus A üç şeklinde dowam etdi. Ýagny şu matrisada näme durýar? I-niň jisinde uly A matrisasynda A-y ýa-da ýalňyş ýazdım.

şu minimum bolan ýagdaýynda her bir san üçin alty sany optiona seretdik. Şolaryň haýsyny alarys diýdik. Haýsy men minimum bilen minimum plus z arasynda bolsa diýdik. Şony alarys diýdik. Men şu wagt OK kontrol etmedi OF enlist etdirýän. Ýöne mesele şu minimum saýlamakda.

Uly we minimum plusy arasynda bolmasyny isleýäris. Bu diýmek näme bolýar? Eger-de ýagny şuny bilýäris. Birinji sanym B1 üçin örülýän. Hökman ýa-da şularyň birini almaly. Diýeli, bizde teoretitski ýa-da jogabymyz şunda bir minimum barki, hemme sanyndan birini option alanda minimum bilen minimum plus ze arasynda düşýär. Ýagny şu ze şu wagt true check function şu ze üçin true berýän case üçin gürleşedi. Yani şu Z üçin şeýle bir minimum bar. Hemme optionlar syldyryp bilse. Okey. Onda avtomatiski mesela birinji san B1 yani birinji san üçin şu taýdaki 6 san sanyň biri hökmany ýerde şu aralyga düşmedi. Okey. İkinci üçin hem şondan aly. 6 san sanyň hökmany ýerde biri şu aralyga düşmedi. Üçünji sany üçin hem şeýle, dördünji üçin hem, bäşinji üçin hem, altynjy üçin hem, hemmesi üçin şeýle şu aralyga düşýän hökmanyda iň azynda birlik bar. Men eger-de näme isledim? Şu taýdaky ene altylyk matrisadäki ýasalan, ýagny näme ýasalyk? BK minus A diýip ýasadyk. Şeýle. Şuny bir sany uzyn matrisa ýazsam, n köpeltme altylyk bir D matrisa ýazsam we sorted bir şekilde ýazsam. Okey. Men näme isleýän şu wagt? Şeýle bir aralyk isleýän ýa-da şeýle bir aralyk isleýän dogry. Şu aralykda bärde matris ýazamda elementleri şu taýdaky san ID-lerini ýazyjak. Birden e çagyranda. 1 bir, iki, bir, bir, üç, dört, bir, iki, üç, bir. Her biriniň alty sany bar exactly. Şu label'dan. Şekilde ýazandan soňra, yani example berýän. Men şeýle bir aralyk tapmak isleýän. Şu aralykda iki distinct sanly elementi n bolsun. Şeýle minimum ara tapmak isleýän. Bärde men bind search bilen başladym soragyma. Ýöne men bind search etjekkä, maňa täze gerekkä. Men näme isleýän? Şu aralygy özüm tapyp bilerin. Ýagny bind search aýdýany aýryp bilersiňiz. Ene altylyk matrisa ýaratdym. Bir de arrayda sort şekilde ýazdym. Şeýle bir layer tapmak isleýän. R minus L Eee Okey. Bu ýerde value'lar bar bular. Value'lar ve array diýeli. Ve array value'lary. Value'lar näme? VK mis aýyları value'lar şular. Men näme isleýän? Şeýle bir lere tapmak isleýän. Ve re minus ve re minimized bolsun. we LR arasyndaky distinkt elementleriň sany. Näme bolmaly? N bolmaly.

Distinct re emoji şekille lem bilýän bolsadym re plus bir öýdemde re plus bir öýdemde Şurada täze element goşulýar. Set alsadym şu wagtky aradaky elementler meni setde tutaýyn. Şu element goşulýar. Okey. Onda men soraýan lemi le plus bir sürüdiremde

Aa, ýa o Android-demi? iPad-da da bar eken. Görmüşken. Ee, nädip almaly gerek? Wi-Fi öçürdim, ekran paýlaşym öçükdi. Ýene bärde mişken. Okey. Nice. iPad'i bad etjek, öçürjek. Gönnet. Of etjek. Şonda da bermese, onda ha berdi. Okey, onda da açalım bak.

Eger-de, ýagny şada çyn çykýar, haçanda n bolmanda çykýar. n bir bolan ýagdaýynda awtomatiski jogap zaten nol. Onuň üçin n bir üçin ýagtyny çözdirmem gerekde. Şada at goýsak ýeterlik.

Onda etjek zadym birim ştaýdy aýyrmaly zadym p iden kiçi bolan ýagdaýynda aýyrýan. Onda add lp break noktada p artdyryp dowam etýän. Okay.

Jogap nädip muňa bolýa gowy sorag. Hemmesi bir kortda ýer alýa. 101, 102, 103. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hemmesiniň valisi Ýüz dik gördüm. Okey. Mesgide bak bilýän bolmaly.

Okey. Biz bunları aýratyn sort etýäs. Eee, garşy datala. Birlikde sort etmeli olaryň. Yani, ýa-da indeksleri alyp bilers.

Biz ulalmana garaşmazdan pes en bolsa Meselem şu taýda tapdy. Soňra üçi goşdy.